Manche omorigererie ogusie voice. Naende ribaga rinde nairire gocha ase screen yago ase eng'encho ogoretera emegano buna togendete konya konyekora korwa ase ebinyoro ao ao. Rero tore chinsemo chia nyambiri bokimori eyio gotoka ime ya kegogi ase twachire gokora estory y'omosae oyomo obeire gagotorigia ase engaki entambe sana. Rero ki tware korwa korwa chiruti echi iga twateba ng'a tiga toete at least torarora nere history ki abwate ey'obogima bwaye. Mongwana oyo iga nentakana Naende nomosae omoke oiboire omwaka o 2002, ekero korige goikera bono iga, ere nemiaka ang'e 23 years old, omosae omoke ase eng'encho yokwerigeria obogima obo iga, ise nigo asirete ekero are nda.

Ng'ina nere nigo asete agasiria obogima bwaye omwaka o 2020. Nomosae oeteire obogima obokong'u lakini rende tara give up as'engencho amaete ng'a education nero egento giogokera motoboyie obogima obo iga bwa bono iga. Mongwana oyo iga agasoma agakora form four ritang'ani Akanyora egiredi gie C. Akarora ng'a bono nchera teyaratoba obogima obo iga goika airore. Akairora naende agacha akanyora egiredi gie B minus ase eng'encho arenge neganga yokogenda eyunivasiti. Nyasaye omosesenirie akarangerigwa Machakos University eyio achete agasoma omwaka oyomo. Korwa agwo eschool fees ekamorema, obeire iga agakora egasi ya mojengo, chinsemo ao ao. Goikera bono iga arigie enchera araisanie eschool fees bono yasinyire. Bamoire gotorigia gose nanyore onde bwensi oramokonye. Entakana ekabwata buya ekamenya, entakana ekaibwata bobe egasira. Oyatete koebwata buya eria akonye egesaku nabo iga aimokirie etari ase obo. Iga tokwane nere toigwe mo estory yaye nere eri, are eschool iga agwo oyoranche komokonya ngochi kobeka enamba yaye y'esimi ase screen. oyoraganike omokonya erio anyore school fees agenderere namasomo aye amokonye na nyasaye nabo akogosesenia inche mark naye tinkori koyegusia boys Yora ndugu Mbiande kabisa.
Eh,
amang'ana nakwanire amange sana nkwantegerera eh, nabo ngotegerete gocha gocha. Nabo gwakwanire ase taiyo gwakwanire oborimo gose kira egento buna gwakwanire nabo kere igo. Taresa ngomogano oo Inche bono Nasiretie omse omwaka o 2002, konyora tindaiborwa, ekero naiborwa inche nachagete kogwa chistory omosomi narenge iga na iga, mpaka bwareo imbwate image eria yaye buna omse are kororokana lakini tari namoroche. Buna twaikana naende 2020

Naende nabwate ambitions ng'ende ecampus. Nga nga ngairana ere oko ere oko school ekorokwa Nyambiri, ngakwana omoprinciple orengo ngamotebia igwa igwa inche buna nde iga timbwati moibori ne ntaka nande nakorire form four lakini ting'eteti nong'anchire ng'irane esukuru yago. Lakini noe nkoirana timbwati enchera ndaakane efi. Agantei, Oracha nomeki? Namotebia, Nabo nkomeki. Akang'a rende ribaga agantebia, Yaya egento ogokora, bwata eyi bakorigereria chibesa chi'okorejesta exam, ebinde bionsi pi, ntogokorere. Eprinciple eyio ekanyigwa, ngasoa esukuru. Ekero nasoa esukuru ngasoma ngasoma ngakora ngakora amatemo. Nkanyora egireti gie Cyprian, chipoint forty five, epoint yaye ime ekambora. Naende nkairana ase are nkamoboria bono nabo yarenge eng'ete lakini nateririe ake aiga. Naende timbwati means bono. Aiga nyambiri.
Abwo nyambiri bado. Nkamoboria ase ogwancha kwao ong'e last chance yoka. Ki nkogwa aro?

Nabo banchangerete chibesa, na chi chiangonyete nga- ngasoera esukuru. Yeah. Ne chibesa echio according ne course nachorete ya civil engineering, e nkogani- nkogani bare requirements bakogani kwama gosoa esukuru, materials, kwama koba bako bamao kobeka esukuru. Obwatete koba omoengineer.
Nat- ecareer yane natete mbe omoengineer. Chibesa echio banchangerete, Nkachigora-gora ebinto bi'ogotumeka esukuru, egatigara kintu kama chilifu isano koboko, na efee yatakeire egento buna elifu kumi imaye gosuga esukuru. Momura ominto nare ogokora egasi iga iga giancha ore, na erio arikire omochie bw'omonto otari stable mono, nkamotebia rende chibesa chiatigaire korwa ase chibesa nachangire tokorwa ekenyoro, Ebesa yatigaire chire chilifu isano, na efia eganiri chilifu ikomi. Agateba, agantegia ng'a tigateme Eugene naki akonyora chibesa echio. Nabo achiete akaimokia eroni ye chilifu isano, tokamenta ne chilifu isano echi chiatigarete chikaba ikomi, kenda ngaakana efee. Ngasoma esemester entang'ani. Ngakora, eya kabere ngakora, bono ekero naende esemesta ya gatato, naganiri nkore neck, na gokora neck eywo ebantebetie I have to clear the school fees or sixty nine thousand ng'akane chibesa chia matemu, bono naende ngaka esimi gocha ka, nkabatebia bono igwa igwa. Efee eria naruete naruete chiribu ikomi na efee yonsi pi per year ebwate gocha 69,000 igo nimborire egento buna 59,000 nkirie efee ng'akane echiamatemu amanye kong'anchera nkore amatemu. Korende abanto kotwora bare chiloan chia serikali, helb. Bono according na abwo ase nachiete Machakos University, serikali teri koba teri kong'aa loan. Ase engencho ngokora ediploma ase yunifasti, e bakante mbari koya na roni ekero ogokora ediploma ase yunifasti unless and otherwise ogokora ediploma ase TVET nario okonyora eroni. Bono ekaba too late juu naikire gojoinia ororo Tinkonyara kobutorora nchera, na onde egochi koba eprocess nchigodifaa korwa aria inse ngika moriciti ngi ngodifaera ebinto ebi na ebi. Nkabakera rende esimi gocha ka nkabatebia chibesa chiga niga esukuru nyuma yokora amatemo. Bagantebia tiga togotemera ase tokonyara. Ekaire egento buna ewiki eyemo naende ngaborire nde, Besa eria naki amatemu isire goika ninyore? Oyo ogwakera nigo bono. Momura ominto oyio oumire te esukuru oyio omonene, oyio ore egiancha ore iga iga. Okay. Agantebia bono ase eke ere nchera teiyo pi, twatemire ase tokonyara na gento ngiyo toraoni. Bono ngabatebia bono naki togokora. Egante eye style te oraende osabe ribaga ngaenda mpaka agwo rende ngakwana ne directorate agante nchera teiyo toragokonye unless oakane nonya efi ya enusu origi ne chiamate muna abwo toragokonye nkabate na nchera teiyo pi timbwati onde oransiponse ang'akanere efi eyio. Abwo bono naki ngokora. Teiba nochira teiyo toragokonye, unless and otherwise. Rende origire nde noe agafiga keiga orete otoe, gose tokwane na bari bakoe exam okore. Ngacha rende isiko ngarakire ewiki eyemo ngonya korigia enchira ngwakire abairi na abasani. Igo nokero mwachaka gochia ogacha gosii? Ah, ngacha Nairobi ase eango yane yarenge, Okay. um, ngabera nere rende ngonya komoeresa igwa igwa gocha gocha chibesa nganeirie. Gantei bono abwo naki togocha twakora, ngacha goakera abairi na abasani nkobaboria nkobatebia rende nachiete esukuru lakini yaikeire ase egento chibesa chiandemire monkonye ndakore amatemu so that ningore esemester eye nta emoduli entang'ani ndifae ng'ende naende nyakore chibesa ng'a nsome ng'ora ng'ora. Ante inse ayio nakong'u, chibesa nchiborete, lakini rende enchera neto netoke. Korwa agwo bono rende amatemu aikire, abana baikaransa amatemu. Bono ngateba, rende amatemu akorirwe, timbwati enchera inche tindanya kora, naki ngokora? Ekero nairana esukuru, bagantebia bono amatemu aikire gokorwa, lakini onye bado kobua chibesa, Nabo togokobeka ase esystem bakore amatemo emetienyi etato egocha December bono ate insa insa inche rende bado ngairana Nairobi ate tiga rende inchaye gokora ebibarua ebi bia mchengo nero nakora mchengo nabekerania ebesa gose naisane so that iga eweki engaki eyio ngende ng'akane chiamatemo ng'akane ne efee eria nanyorire. Ekero nacha Nairobi ngachaka tu gosoa industry eya yogokora mchengo. Ngasangi bado nimbwate echallenge yake juu ebesa eyio okwegwa netagete oragere netagete obue esiri notete esabuni notete eyanga okobeka bado nkanyora ne challenge ne egasi eye togokora ya jua kali ya mjengo tari gose ekare gotogokia rituko okonyora rero. Kwagora endagera Yeah. naende mambi kwatema gotara gose nonyore yabora. So like nabo ogosangi kwabera omotinyu omogima nyomba otabwati gasi. Kende getaiyo.
Eeh. Okay. Bono osangi ne- yabeire echallenge nonya promise eria kwabatebia ng'a tiga ogende osangererie oirane December okore amatemu, Teiyo. teiyo.
Togoikerani. Togoikerani.
Naende naye ebieka bono naye omoibori naye ebieka mpaka oragere. Ekaba echallenge yake bono ekero yaba echallenge rituko erimo nkaenda chigasi echi amo chiange ogosantia ore iga ore iga tori komanya mambia nkaiyia ogochi gokora. Nkaenda nkaumera nkaenda gokora egasi eye ya mchanga ase nkanyora madam eyemo ekorokwa madam Hellen akamboria tata naki ore iga iga obwanti gotoka esukuru? Nkamotebia madam buna nde iga Tari gose nase ogwancha kwane ngokora egasi eye, ase eng'encho ninchiete esukuru, lakini ninde emeire ase ase egete. Yo. Akambori naki? Nantebia buna nde iga, ningorete form four ngakora, ngachire mpaka ecampus nasomire ake igo, lakini nairanire isiko, ase ki? ng'a ne chibesa. Baibori babo mbaro? Nkamotebia, Yaya, timbwati moibori, ninche bieka. Nkambori, Nkai omenyete? Nkamotebia, Ase amenyete na ase tore, tari are mono. Nkamoa nkamoa direction ya ase tomenyete. Ase gete twakorerete omonto egasi, agatoa akanyomba, agatebia bono ase eng'encho rende mogocha mwankorera egasi eyio, kanya kobera abwo, ekero nkwagacha mwang'agachera.

so otating'ira ne esukuru ng'ende nkore ekosi kosi yane. Okay.
Antei bono nonyare egasi eye nkong'uga nkamotebia bono madam timbwati means egobidi ngore juu nintaete ndagere antei bono kora iga nimbwate omongo anegete tiga ngotome gochia ororo nabo aragokonye so that gose ntonyore means oirane esukuru bono nero ontomete mpaka buna twaumeranire naye. gose ntokonya nebirengererio inyore akabesa ng'irane esukuru ng'endererie ekosi yane nkore so that ninche okonya na abana baminto nimbwate omwana omoko okombwati korwa inse, nkonye na egesaku giaito gionsi.
Mwancha omorigererie ekero okoigure estory ya, by the way ngaki kwantebia okorokwa? Nkorokwa Obadia Nyari Kiongeri. Obadia Nyari Kiongeri. Eeh.
Mwancha omorigererie ekero okoigure estory ya Obadia Nyari kiongeri nomomura okoirwanerera sana. Ase ako rire noo ambe rire akong'u ng'a asome ache akonye egesaku kiabo. Ase eng'encho omura omwabo nare omoke okomobwatire ng'a ere yaigete form two. Efi nere ekaba echallenge bagateba bamoire course ya mechanics bono noware ase omomura ominto oywo ore giancha ore ekero anyorire akabesa nabo akoirwa ororokererigwa ekero yaborire naende oiranaka. Yaani igoro ching'ana etegemea omochie. Bono ninche rende. Etegemeo ini kesi inse konyora enchera nsome nabo ngokoe nabo bande bonsi. Mbarenge more sinyo?
Intwe tore batano, omoiseke oyomo, abamura bane. Aye noyokarenge?
Inche ndoe oyokabere korwa omo erasti born. Ok, igo omosubati naro omonene? Ee. Koroo?
Omomura, omomura omonene. abwate buna enyaroke eyio, alafu naende omomura naro, alafu inche mbwate omomura oyio, alafu niye last born korwa inche. Okay, bono intwe tindakoirania maega gaki, abanto bategereire omogano ogo ogocha gocha buna kweresire lakini intwe korakoirania maega gaki. Buna nare kokoeresa omwancha omorigeri nyuma ntaramoboria eswali erio, Omongwana oyo iga ekero namategereire buna akonya koeresa iga, abanto abange bari mokorigereria omogano oye iga mbari kera omonto nabwate estory yaye. Ense eye iga kera omonto nabwate omogano oye, maybe neri otarakwane abanto bamanye estory yago ng'ai kwarwete na bono iga bakagoikera iga iga. Abanto mbari Nyasae akonyire ase eneema yaye ase enchera eyemo gose eyende, babwate estory yabo barakoerese bagokumie ng'a onye Nyasae okonyete gose okoiboria ebieka omonyene onye Nyasae onkonyete na inche. maybe noyo iga nyasaye nabo akomokonya. Omogweno oyo iga ekero akore ase story yaye just imagine okoiborwa gwatebiwa chistory chia tata omino, igo tari ati mama omino arwete bwoye agose anyomire ng'a tata omino narenge ororo lakini koiboretwe ekero okonyora asirire emitinyi etano you know, omong'ina omwabo akabobwata gocha gocha gocha mpaka nere agacha gosira omwaka o twenty twenty kore form three. you know eh, oyio obeire gakoba support gocha gocha omongwana oyo egere iga form four agakora tachi goeta naende agakora eria kabere ase eng'encho y'obokonyi bwe principal nero yamoigwete ng'a nabo ekomokonya ase eng'encho abwate eganga yogosoma. Oikire university momura omwabo ogokora egasi omochie bwa omonto. Akamokonya chibesa erio achakere obogima bwa university. Rero oikire ebinto biasinyire momura omwabo omoke oikire form two chibesa chiasinyire otigire esukuru. Bono igo orochake goteba ng'a ekero akorigereria nere ehope. Nkorateba gwe tore ng'a education is the key. Aroche ng'a nere obwate ekebungo okere igore amaseseni asoe. Goetera aye otorigereretie nabo oranyore ng'a kwamokonyire ase enchera eyemo gose eyende. Eri Nyasae amoseseni nere akonyeke. Otemire kogenda eyunivasiti, oikire ororo osomire, otacheti gokora amatemo ya omwaka bwa omoerio, omwaka oria omotang'ani otacheti gokora amatemo ya omoerio, oikire ebinto biakorire ki? biakwamire, oiranire ochakire gokora mochengo. Aye iga mochengo ase agokora na eanko yaye emete Nairobi, aria Kajiado County, omanyete ekero ore Rongai gochia aria omanyete nka Kajiado lakini abanto abange bagoteba Nairobi. Bono, aye iga ase eanko yaye emete nere tari atiye ekomboete, nase esayidi omonto gete akomokorera egasi, agakiubu iga rende akarang'ana rende iga buna akomenya, agapiki omongwana oyo iga nere bamenye ororo nere. Omongwana kagenderete gokora egasi, oumera nerishabiki riaito rigotoria gochi chistori chiaito chia Gusii Boyz aare kajiado. Oyio okorokwa Helen. Helen mbuya mono. Helen oyo nang'akerete esimi akantebi igoro yo kijana eke iga. Naende ekijana eke nakero gekang'akera esimi. Nkamotebia timbwati problem, twakorire emegani abanto bakonyiru, maybe nonye nere Nyasaye nabo akomororera amabera, tokomanya. Ngaki yabo tokomanya nabo orache ngaki iga onyore ng'a omonto onde naro omororire anyare komokonya. Kagenderete onye komokora egasi ya mojengo. Okorikire momura buna oigo omosae omosinige nabo okoimagine ng'a nanyare kosong'wa nonya newheelbarrow, nanyare kogora chisimiti. Lakini eganga yaye ere ng'a ki anyore chibesa at least gose nachange achange airanie esukuru lakini chiangire goisana. Natagete koragera, natagete kobeka chianga. You can imagine obogima buna obo. Nobody at home, baibori mbaiyo, toigwete obotaka bado mboro ororo. You know, bono tabwati ase agotomera. Ochire ase tore eri tomokonye. Mwana ominto Nyasaye ngokonya are ase enchera ya mogosio yere. Naende nimanyete ng'a aye otorigereti nabo go feel pain ya omongwana oye. Ase Nyasaye nakorositie ase akong'u, nere at least you are somewhere. Nomoyo bwogokonya bado nobwate. Na baria bagokonya tari bachibwate, neri ng'a okonya nomoyo. Inwe nkobeka nde enamba yaye y'esimi, onde oratake komoakera esimi personally esimi nabwate, onde oratake komosupport goetera esimi yaye, nabo nkobeka enamba yaye iga iga, onde bwensi amoakere esimi amosupport ase enchera eyemo gose eyende. Karache kare kong'akera esimi antebie ng'a mark naitwe abanto baria kwambekerete mbankonyete na inche nabo ngoteba ng'a mbuya mono. Obogima bwaino ekero mogokina nka iga iga. Struggle ase maomi nare gwetereri mogaso muna ki chiarenge. Eh? Maomi nare gokora. Mamanyera are gokora iga omochi bwa omonto. Nabo are kwenda ororo oo arikire buna omochi bwa omonto akarure mi akarure kamwaye rende oria aikire rituko marogoba kimambi naende oirane marogoba. Bono ebesa eria akanyorera enge nere eywo agatura abeiri.

Aganetie obokonyi bwao. Neye nekero atete ko apply helb egasinya. Yaani esatifiketi yaye atete ko apply helb into mbicheti koba ase eng'encho rende university eye iga asoete neri ng'a egwanchera helb boke ase omonto ogokora edigiri. Etivet ere omonto ogokora diploma nabo still ere akonyora helb. According ne enchera atweresire. Nene fee structure ya year one na year three tari bo? Eyo. Year one na year three. So Nyasaye kare agosuki oresike ogagu omokonye omongwana oyo ase enchera eyemo nabo okomokonya erio obogima bwaye nere bo change nere erio akonye akonye sobo. Nimaete abanto nabange baganeti obokonyi isiko iga. Lakini oyo ochire ase tore. tokomanya ngaki ya Nyasaye ino, Nyasaye nabo agogo nabo ogwetire emechando yonsi pero ekio tokomanya rero oyo otorigeretie you never know who is watching that is all I always say bono igo, gose konyora omonto agokonye eschool fees. Neba neye semester, neba ne oy'oragane gokora omwaka, nabo still okoirana okore kosi yao. Nabo nkoirana nkore kosi yane. So so pa mobwate a tri semester pa year. Eh, Semester eh, eh, chionsi pirenga chigogo egokosti pa tri semester yase omwaka. Ase omwaka ebare gosaba efee ya 70,000. Ee bono ekero ogokora times three igo 210. 210,000 ime okore eskosi yane. Eeh.
So if uh, people send you money in your phone, can you be accountable? Nechibesa echio erio ogakane school fees, erio ogende oirane school. Yes, How nyorere. sure can we be ng'a noirana esukuru? Bono according no nomonto ontomete Madam Hellen nomonto ng'amineti sana na in case ekero nanyora obokonyi nabo ngoi- ngoirana namotebia madam ase nachiete enanyorete iga na iga etogokorana nere ebirengererio ntebie bono kora iga na iga. Igo tari gento ngwenda nkire inche bieka nchake kwebanga bono nanyore obokonyi tiga nsoe gochia ase gate. Bono madam ere niye ankerente nere omoibori one so far. Oikomerete ase eng'encho ogochia gokora egasi bwoye. Ee oywo onkonyete mpaka nachire gokoomera. Inye kesi bono enchera eigoke Naende ngoirana ase are motebie, Madam, ebesa nanyorire nere eye, bono tigarenche ng'irane esukuru, naki togokora? Nabo tokwana na ebirengererio nere. Okay. Nduu nere bono saii saii buna tokwana iga, in case of anything, nere ngorakere esimi namotebia, Madam, igwa igwa. Okay.
Eeh.
Monche morigererie ah, twabande tokorera omogano oyo isiko boso obara, kina ase ense engencho y'embura. That is why tori nyomba timanyete gosaba bishops mbiya chikororokana nabo mogotwabera onye onye tori kororokana buya you know naende by the way motosapote onyore chitaya togokora chistori twakora chistori nonya nindogo naende chiarorokana buya. Bono Obadia Yes.
nigo okwana ribaga oche ase ecamera eye iga okwanere omonto okorigereti chinsa echi iga omosabe obokonyi boria oraganie naboigo orwe nenamba yago yesimi. Na ing'ana rinde rionsi orakwane, togochia gokoora omogano oiga.
Abanchwa abategereria, buna mwaigure oyominto abaeresire gocha gocha, inche eki ndamente ase ayakwanire, buna nde gocha, ogocha kwane kore gocha iga iga, inachire korigia obokonyi. Nobokonyi obo ngorigie, eh ngorigie obokonyi bwe eschool fees, juu ekero nachete eschool fee ekero nachete esukuru nasomire lakini tindakora, chibesa chiandemire, bono nachire ase more ase oyondigerereti sayi, ngobasaba obokonyi keria egeka oranyore onsapoti I will appreciate too, nabo kegonkonya. na ogekomekia enchie enchie ase obogima bwane. Na ekero ndagete ndagende gochiga abwo nsucceed, nabo nkobainyora, nabo nkoinyora buna through omonto gete nere ogerete obogima bwane bwasukire mpaka asende sahi. Igo ogosaba kwane nigo nkobaboria, ase ogwancha kwaino, onye kobwate enchera. y'ogonkonya na bogonsupport keria egeka oranyore I will appreciate it too so that na inche obogima bwane bo change nkonye egesaku kia minto, abana ba minto bonsi pi na onde bwensi oria oraganie obokonyi. Eeh bono.
Enamba yao y'esimi. Enamba yane y'esimi oyoraganie konchie ere.

Mwanche omorigereria o Gusii Boys. Obadia Nyari Kiongeri buna arure number yaye esimu igo, nimaete ng'a keria Nyasae aragosukie ng'ora ng'ora naende omanyete university ngwanchere omonto nabo okore school fees ng'ora ng'ora. Keria Nyasae aragosukie gochia ase omomura oye iga, omokonye Nyasae nabo agogoseni. Nimaete gwakonyire abange. Nono iga togochia koremerwa ekero oramokonye okoba gokorua na gokoriga okoegwa. Koraruche ase omongwana oyo iga Nyasae nabo agogoseni. Enamba yaye y'esimi nere eyio iga agwo, aye koramoake ritari kende yonsi ore enchera ki oramosupport naende otebire ng'a nonya noyo ogimotoma gocha inche timomaete. Nerishabiki rigotorigereria, nabo inki buna nonya naye oratome omonto gocha ase tore. Naende oresirie ng'a nibainge ng'ina as'engencho bono nere okomokonya most of the time. Igo kore omosupport naende otebe ng'a nibakoira gaki bankonyire tiga ng'irane esukuru nsome. Kare airane gocha korwa etestimony iga iga baadaye, nabo ngoakera ng'a mbuya mono as'engencho yokomokonya. Enamba yaye y'esime nere eyio iga agwo, enchera oramokonye, Nyasaye tiga agosenie. Obadia? Yes.
Intogokora?
Ee. Nyasae tiga agoseseni naende nimaete ng'a nkonyora ore ase erieta ria Yeso. Tokomoeba, Aye. tokomanya ng'a ogokorigereria, you never know his watching, Ochi. tokomanya ng'a nabo okweteire emechando yonsi pi, you never saw your father, eh, your mother died, seinomobwati nchera, you never know. the right time tokomanya ng'a ngaki eye iga nero nyasaye akorire ki akororire i know there is someone somewhere watching you and someone somewhere will change your life Yes. and you will come back to give a testimony Yes.
amen Amen.
mia mono tiga nkore omogano oyo kore ase aiga gwateba korokwa